Oya make we enter the gist proper. Texans gather for park for downtown San Antonio to honor people wey die for the flash flood wey hit central Texas on Friday. At least 100 people don die and many still dey miss. Camp Mystic, one Christian all-girls summer camp, confirm say at least 27 girls and staff dey among the dead. 10 girls plus one counselor still dey miss. Heavy rain rush enter the camp early Friday morning when dem still dey sleep, with water wey crash through stone cabins without plenty warning. Guadalape River burst bank after months of rain fall for just few hours. Officials call am hundred year catastrophe. Water scatter the green roofed cabins, carry debris and even kill children as young as eight years old. Videos wey dem capture show how water rise sharply for just twenty seven minutes show di power wey di flood get. President Trump don delay to increase tariff on us imports but e don still send letter to fourteen kontris like Japan and South Korea tell dem about new tax wey dey come. Di ninety day pause for heavy import tax suppose end dis week but Trump ex ten d am. E still threa ten twenty five percent tax on goods from Japan and South Korea wit oda kontris to face levy from first august higher tariff suppose start nine july but white house bin dey try settle trade deals wen dem ask trump if august date dey fixed e tok say firm but not hundred percent firm say dem fit change am if kontri wan negotiate economist adam ahmad samdin tok say extension no be surprise because trade deals dey take time. Vietnam don do broad agreement with US but no be full trade deal. On Monday, Trump share di letters wey e send to world leaders for social media warn say rates fit go up or down based on relationship. Most rates na same like April announcement. Analysts tok say Trump dey use am as negotiation tactics give investors small hope. Trump tok say

na only african kontri wey dem target for dis new tariff announcement for letter wey trump send e tok say south africa dey use tariff and trade barriers wey dey harm us e warn say if south africa raise dia own tariffs back e go add am on top di thirty percent ramaphosa ansa say di tariff no dey correct say dem still dey negotiate for beta agreement e say more dan half of wetin south africa dey buy from us no dey even get tax and di average tariff na seven point six percent ramaphosa tok say dis new tariff go spoil di strong trade wey both countries get especially as us na south africa second biggest trading partner e affect sectors like car and farming wey dey enjoy duty-free access before, Ramaphosa promise say South Africa go continue to dey use diplomacy to find better balanced trade deal with America. Former Israeli diplomat Alon Pinkas don talk say all this talk about relocating Palestinians from Gaza to other countries no mean say dem get any real plan. E tell reporters say even if Israeli Defense Minister prime minister or even us president tok am e no sure say plan dey pincus remind say for early february trump first tok about palestinian riverine but within 36 hours e change am to say dem go expel palestinians e tok say even if dem ask boston consulting group to draft relocation plan e no mean say e go work or dey practical pincus warn say na real wahala e go cause because e go make any future agreement for Gaza no fit last. After bomb wey explode for Beit Hanun kill at least five Israeli soldiers, Israeli National Security Minister Itamar Ben-Gvir don tell Prime Minister Benjamin Netanyahu make e stop di peace talks with Hamas for Doha. Ben-Gvir talk say no point dey to negotiate wit pipo wey dey kill israeli fighters instead e suggest say make israel crush hamas to di bone deny dem food and stop humanitarian aid e still add say make israel do full blockade of gaza move out palestinians and put israeli pipo for di land according to am na dis kain action go bring complete victory no be deal wey go free hamas prisoners or withdraw army from land wey sojas fight take capture Health ministry for Gaza don tok say trucks wey dey carry important medicine and medical supplies go enta. E say di most foolish decision wey Netanyahu fit make na to keep Israeli soldiers inside Gaza. Mount Leotobi Laki-Laki for Indonesia don erupt again, blow big ash cloud reach 18 kilometres high for sky, make plenty pipo run comot from houses. Since Monday, di volcano for Flores Island dey spray ash and lava. Wit thunderous noise, authorities don put di area for highest alert level since e first erupt three weeks ago. Dem cancel at least twenty-four flights go and come Bali on Monday. Some flights later start on Tuesday. Di hot ash column wey rise on Monday morning na di highest since November. Authorities don ex ten d di exclusion zone reach seven kilometres radius and warn say heavy rain fit cause Lahar flood wey be mud and debris flow. Over 4,000 pipo don evacuate so far. Those wey still dey di area dey face shortage of water, food and mask. Local leaders dey beg for emergency help as ash don cover everywhere. Indonesia dey for Pacific Ring of Fire wey dey cause plenty volcano and earthquake wahala. Lil Toby, Laki Laki, don erupt many times dis year but no casualties for dis latest one, though November eruption kill at least ten pipo. New malaria medicine wey fit treat newborn babies don finally get approval for use. Di drug wey Novartis develop go soon reach African kontris where malaria dey worry pipo pass. Before now, no malaria drug dey, especially for babies wey weigh less dan four point five kg, about ten pounds. Doctors dey use medicine wey be for older pikin, but dat one dey risky becos small babies no dey process medicine like big children, e fit lead to overdose or wahala for liver. Di new drug, Coartem baby or Reamet baby, na di first wey dem clinically prove say e safe for newborn babies and very small children. Swiss authorities don give green light and eight African countries wey follow test di drug go likely be among di first to get am. For 2023, malaria kill about 597,000 pipo most of dem for africa and around 75 percent of dem na pikin wey neva reach five years novartis say dem go sell di drug mostly without profit to help fight malaria beta help don finally show for african babies wey dey battle malaria na di tori be dat for today and na rebecca godfrey dey report for pidgin tori global una do well